Bin Storm don release another part how many part na me say part one part two go reach part ten now now this thing don pass part ten o Bin Storm again hey my people una don watch Bin Storm video the bomb wey he throway ah for my side no be bomb o welcome to Naija Daughter TV if today na your first time of coming across my YouTube channel guys please do well to subscribe join this beautiful family okay if you like wetin I dey do please join and please i dey beg una my beautiful people make una still dey watch other video no be all those only this army but other news dey when we dey blast i beg yes make una still dey watch okay thank you as una do so i really appreciate i bring this uh, matter come outside when pistom the video pistom and um, editorial ilo drop you know when editorial ilo drop um video when e take record piston then i dey very very strong for me i see something inside wetin the boy dey try to peel out the video of the boy and piston now dey combine together now wetin the boy try to bring out E wan let pipo know say UK just dey vex for her sister, no be piston mata and na wetin me dey tok right from di beginning of dis case, no be piston mata na im make UK dey dey blast, you understand, e dey vex for im sister maybe wetin her sister dey do, na dat part dis boy try to bring out but Prince Tom now come dey vex and Prince Tom now come dey e come dey like say I wan still show my smartness. E come call the boy. I think una see am. If una never watch that video, make una go watch am. Where I for blame the boy, the boy for let Prince Tom know say, ah girl, I wan I record you oh, I wan record you oh, so that me I clear the head say no be you. This particular part wey you just talk now say I talk to Ekeme make she no um um drop video again. Ekeme no drop video again. I wan let the world know. At least this boy for let Pistom know but he no let am know you know because I no see to blame the boy if na look am because the boy dey receive some comment I react to one one of the comment when somebody tell the boy say, I will not give you one of my subscribe, that is her subscribe, she no subscribe to the guy. Say the editorial, like say editorial na the boy mama or editorial na the boy sister, na just in-law. when the wife when they marry come their house say if she no if uh, editorial not give the storm her money she no subscribe you know for the whole issue about uh, piston piston say uh, uh, people they blame her say people they blast her people they talk to her say she na bad person right from this uh, case i talk and say you know your opinion and my opinion can never be the same and my opinion can never be your opinion some people like editorial some people like ikeme some people like piston and some people like uh this guy what did they talk about so i don't know whether or not they understand me okay what if piston they quarrel about now say the boy take a record go blast say the boy want people to dey make people dey insult am and people dey already dey insult you before the boy even blast that record people don dey already dey insult you say you you no good you no do this you no do that you understand right from station make dem fix your accent for me right from the beginning I always feel pity for you but na when you come dey say person wan use you take grow for me you no really get anything you was smart you know say okay you wan do house girl follow person then if I do house girl from there I go blast you was smart for that part say ah let me na editorial no really smart sef Editorial no smart, editorial just look am like selfish interest, um dis thing go favour me na im make editorial. Den you wise you know sey um with dat you go blast and today pipu know you for de social media. You know for me de main de main purpose of me doing dis video pistom dat your part two video wey you sey you go bring come if you bring am come out we go still talk put, for me no bring am come out. De guy try to clear your name say no be peace tom uk dey fight for, make uk and di sister try settle, make dem remove um na peace tom matter na im make me dey fight, na wetin di boy try to clear from your head say no be you, you understand. For you to call di guy now you dey tell am say um you let me know say na um editorial no make um maazi no be una dey call am um. give me money you wan let the um the boy talk am again so that me you how which the boy come talk am just now make we be careful o pistom oxo how which that boy come talk am so the record the editorial come hear you know family edi the house no peace go come dey again you wan scatter brother and brother ekeme ekeme and editorial dem be cousin Editorial husband and um dis guy dem be the same papa the same mama wetin una dey try to do wetin you dey try to do piston yes the boy he make mistake for recording you but for my own the boy no record you for bad he just like people like people to know say you you no be the the bad person inside. Say no be you Ekeme dey fight for but you say na you Ekeme dey fight for. Ekeme dey fight his sister maybe his sister character or maybe his sister e doing or maybe his sister wetin suppose to do for him e no do for her but your own you just use am like um you know like king to use. Now now, you no just know, be like say they use something to cover your eye or your brain. My sister, Prince Storm, collect sense o. Oh. Comot hand for those family matter. Comot hand because I wish that boy now, he no control him mouth, he can't talk. Because he dey tell am say yes um you call that part wey you say um my you know say na my sister dey control my brother um you know say my sister um um editorial na him dey control my brother you know say na editorial e no make my brother give you money na editorial no dey make my brother dey how wish that boy come repeat that the same thing um you wan put fire for people house the one wey e first dey ground never do If na person dey push you or na you dey push yourself abeg comot hand for this people family pinstorm I love you as a child of God but you go extend say you wan record the boy make he repeat a bad editorial anybody can do it once you stay with brother and wife maybe no be wetin you dey think say e be maybe he come show character or maybe he no want make you stay with them again you with am go dey talk you go say no mind am you can blast your brother wife You can blast am Are you my brother Be careful know who you dey talk to Know who you dey talk eh, eh, about editorial to I know say editorial no be your God you, you, you go still make am by special grace of God because some brother wife as this matter dey go now I no know whether una dey look o because as peace tom say eh, you know say my brother eh, eh, na, eh, my brother why i no dey gree my brother help people and priscilla still say when you wan go di house e dey gree make you i no know whether una don dey see matter for ground o hmm because the boy bin dey the house before the boy dey the house but now now e be like the boy no dey again e go start him own and it's good my brother nothing God no fit do you hear hustle I know say you go make it.

Two of una for fit to piston, make una no fight u hear, make una no let editorial and ekeme matter bring case come for una, that boy try to clear your name, I no bring part two, no bring any video again okay, make una try settle this matter, yes make una try and all those commenters una go just watch video una go just carry phone dey call person ah! Na commenter, all those viewers, na una be real problem, no be reactor o. Reactor dey learn for where those commenter dey use their phone take dey talk amebo. People dey use their phone take dey do um um take dey make money. You go just carry your phone for street, where dem say the person even dey, America abi where? When piss turn say e just, make una dey collect sense, all those commenter, all those taftia people. una no just get work jobless people people dey use their phone take dey collect money una dey use una phone take dey tafja why you go carry phone you that person wey carry phone call piston why you go carry phone call why you no let piston watch the video by himself una too dey tafia una go say na eh, eh, eh, reactor na be problem na una be problem na una be problem una just see person picture una just run collect am that is piston na your star na eh piston piston abeg oo hey matter problem no go finish may God let this problem end o my beautiful people na wetin I get to talk be this piston no bring part two I pray make you hear o no bring am come out this boy try to clear your name Say no be you Ekeme dey vex for his sister na this one I get to talk o my beautiful people una free free to drop una own opinion abeg. Congratulations to you Pstorm o, I see say advert don dey play for your video, I'm happy for you, I rejoice with you, na wetin we want be this okay, congratulations